Pathian bia relai

Hah, van ka zultau cang fanak ten. Cun Bawipa Pathian nih cun mipa amah lawng i a um hi a ṭha lo. Hawi le bawmtu ka serpiak lai a ti. Nu le va hi hawikom ṭha bik le bawmtu ṭha bik si bak ding kha Pathian thil tum a si. Hi tutan hi cu Bible var tam te chim khan kalpi ka zuam ve lai ti kha chim ka duh kha ha zawn tein ka thok lai nu lova hi hawikom ṭhabik le bawmtu ṭhabik si ding baka bawipa nih a sermi si Laimi minung tampi nu le va hi hawikom ṭha bik zong kan si kho lo le bawmtu ṭha bik zong kan si bak lo. Hi ruah awk biatak te a hang mi tin ka ruah. I rengkun ah khin UPC ka rak um lio ah Mirang kan aw le pawl tin ṭan pek an ra le zarkhat an rak caam. Cu ahcun Hari Sin kan timi pa a nupi nih a rak kan cawnpiak le kan van cawng le tlawmpal kan cawn bak ah khin nazi a zong le e atu cu bawipa nih hawikom ṭhabik a ka pekmi ka darling sinah caan kan hman ning tein min pahra kan vai kom ta la kan va ṭhu ta la ti kan cawnpiakmi hna ka ṭialmi vialte tu rak zoh chung ko ti le a chuak bak le Baibal siang hma i thingkung lian pitang ṭhutnak ah e a leih na thiam bak bawipa chuan pe sa ka lung khin khi ka khin ka van zoh chia cang khoi me ka siat te la o ka ti le

Ka hawipa sate chum le zong hna le ei sano an ningzah hngalh lo ning khi cu ti bak cu nan um la minute pahra a tling bak le an bianga khin din ten an in ham le a hong lut ṭha kha vawlei cungah Pathian nih hawikom ṭha bik a ka pekmi ka darling he minute pahra ca hlan hmang cang ka peh ṭhan lai ti Kan i khan fak tu na ka cawnpiak. Kha ka Bible ning bak a si. Nuleva hi hawikom ṭha bik ah Bawipa nih kan sermi kan si. Hallelujah! Na nupi le na pasal hawikom ṭha bik i na hman khawh hlan poh kha cu chungkhar nuam lai lo. Kha cu an nih phung si. ka hawipa nih zulai thawh le sahdei chum nih ah kai cawn bak ve la ti ka tlung la le kan nu ka ti ve la ti na ti kho la moi ka ti la ka ti tung ai ka zuab ko lai mang o khua sar kal lang mang le laimi zong hi ka dawt ti a po chin lang mang le ka dawt ti a tam ai ngai to hin keimah ka fapa rolian sik zong ka leimi um le ngakṭah siang an tuah ve le an nu hi nikhatan ka dawt ti oi som atang susah lo ti ka ruah mi si thawka ka dawt tlawmpal ah ka dawt ka dawt peng surin tla le ani si kho bala lo u ka ti le ka lom pi tuk na kan hawi pa pakhat cu kai sawn ve cang la ti le than tlang kan hawi pa min ka sim la lo An lu kha tinṭan cu kan thlung le hong le an lu kha ka dawt a ti le na ka neng ka dawt ti khan a ka reng ṭai phi chu an lu nih khan zimen i ka nen ti le a si ka dawt hei ti thul hlang lo cu laimi kan poinau cu ka dawt ti dong an duh lo cu ti bak ding rak si caw

Ka pasal kha minthlum thian au. Hawikom ṭha bik Bawipa nih si ding ibla Adam kha ib kha Adam sa sermi si. Hawikom ṭha bik kan ser kho maw? Khal ruat law minung pa tampi cu nupi neih hnuah nupa i len la va si lo maw? Mi sinah co ko i va ṭhut. Hello, hello, bia va chim peng. Nupi le pawng al thun huam wa lo. Bible ning si bak lo ti thei ding. Kan nupi le kan pasal hi hoi kom thabik ah bawipa ne kan pek. Ba pare fian kan pe se. Kha rat bak si o. Nupa zong miseh kha sut men si ko cu. Pa le pawng in hua ha lo i innpa sakthlang i le an vah han kan tor cu. Mi dor hna i ngong ko va ṭhut. Ka zong khan thang nan hauh ngai cu ka khah. Cucak na hawi kom ṭhebi khi na pasal na nupi si dingah Baibal nih kan cawnpiakmi si. Mabare fiannak kan pe seh. I voikhat cu aw cu i tin trying training an kai lio ahcun hari sim nupi nih kan caw piak mi kan tuk mi cu an nih kha mi via India ram ah kum riat an um bal lamu kum riat oi khat cu ka darling

an kalpi ti chawleng cungah cun capawl cungah caw fate kan chiah ti alang cun cungin ka zoh i thiang thlarau nih ka nunnak ah a cawnpiak ko ti tlawmpal bangah caw thum pakhat kha khup ai bil le kal duh ti lo ti kal duh lo le ti khan a cung i caw fate kha a baw le khe a au le ti khan tlak ai ti ma ti Cu bakah Thiang Thlarau nih ka nawlngaihbia chimmi cu, kha ka fanu, nan pa he rian nan ṭuanṭi ahhin nan siang ai rual a hau. Nan kaan hlan ai rual a hau. Nan siang ai rual lo ahcun, nan kaan hlan ai rual lo ahcun, a cung cawfa bantukin nan fale an si dih lai. Cucaah lu le va cu siangruar tein kalṭi hau ti bak kha fak tuk in a ka cawnpiak ti cucu kan training lio ahcun a kan cawnpiak chihmi ai tel ka dal rih ka ṭial pengtu tiang ka philh lo chungkhar lawmhnak timi hi nu le pa kan siang ai rual lo ahcun kan kar hlan ai rual lo ahcun lang a bak lo ti a langhtermi si cu Tlangzar ah khin thawng hrang a rak chim bal le zarhpi zing ah chungkhar pakhat nih rawlhrawn in ka sawm le chungkhar pumhnak an tuah le pum kan lai ah an fale kha a nan vo tu ah tu zing hi hla sa ding nan lo eh ka ti hna le an ti mi cu sapa kan nih ṭa far cu Thawhṭhanmi Bawipa nih kan zenh cemni si ee an ka ti. Ziah ka ti. Ka pa, ka pa hi Baptist si. Ka nu hi UPC si. Aho zulh awk kan thei hna lo. Kan zulmi dah mi hna paoh kha an i ngaihsiat hoi le. Thawhṭhanmi Bawipa nih he kan nih ṭafar cu ee. Biakinn kan panh, kan panh ngam lo ee. atu zong ti hin hi bible kan i put la le kan va khal la le ramlak ah hmun ṭha te bible kan rila thla kan cam ve ko lai ti atu tiang ka phil lo nu le pa hi siang rual a hau hallelujah kan ke phau ka zong hi ai rual a hau lungrual bak a hau Kha hnu ah kan fale hi kar hlan an thiam. Cucu phil bak lo nih ka ruah pengmi si. Khampot ah ni kum kum sa hrawng khang crusade in nei le an ni in khi kholhnak a ṭha tuk in ti le kan umnak in kha kholhnak khi a chiat deuh. Ria kholhnak khan ṭhapimi le neimi sinah an ka kalpi le hin an kholhlang ti le tiin ka lumpiak chin chap ei le ka ti le cuahcun an nupa fural te khan rak ṭhu le e kha ran dam hma maw hi ka ti le an pa nih sapa kan dam ko nain kan dam lo a ti a Ziah cu bia su ka ti. Zeitin eh ka ti. Kan dam ko ran kan dam lo hi a ti. Ziah zeitin ka ti le a kut ka tlaih hna le. Kanmah kan milung pumsa dammi kan lo nan aw. A ho man chungkhar bia kan ruah kho lo ti. Ziah kan nih hawikom ṭhabik cu phone a si ti. Khi khi kan nu ṭhutnak khi na thawhka an sun tlak phone a dek ti. Ihlan vialte ṭim deng te khi khin fawr a dek ti. Khi khin ka fapa ṭhutnak ṭim tiang fawr a dek ti. Hin ka falu khi khi ṭhutnak si le khi a fawr zong um ko khi ti. Kei khi khin ka ṭhu ve le ti. Bia kan ruah bal lo ti. kan dam ko ral kan dam lo a ti. Ni chuak sir a te a hmaan su. Nuleva hi hawikom ṭha bik kan si kho bak lo atu hin. Ṭim tiang phone dek zungzalmi nupi kha na pasal caah hawikom ṭha na si bak lo. Pasal pawl zong ṭim tiang phone dek pengmi kha na nupi caah hawikom ṭha na si bak lo. Bawipa nih fial kan pe seh. Hallelujah! Nan amen kan zek lo. Hallelujah! Mm, forchom. Kha hallelujah forchom hat ding selo su. Amah bak hin do pot ding si cho. Kha rotalo. Cu ce Bible ni Adam hawikom thabik dingah i evi aser. Nai ah khin Bible kan song le Eve kan ti la maw Evi kan ti la ti le Evi an ti le Evi kan van hman deuh ve ta la kha ka dawt mi la chungkhar he ai tlai mi cawnpiaknak ti si cah tu chun ni hi nu pawl vialte zang an duh hna san na neih fate na pasal le hoi kom nai thim lai phone da na kom peng lai Ṭim le khamang tiang phone na deh zung zarla na pasal he Bible ruah lo thar um peng lai. Chungkhar camnak tuah kho lo in mo phone na deh zung zan lai. Phone hawikom ṭha nai neihmi hi Satan hlennak a si. Hawikom ṭha bik ding cu kan pasal, kan nupi bak kha hawikom ṭha bik ding kan si. Hallelujah! Babar fian kai pe seh. Kha cucaah kha zawn te kha tawi tein ka sim hna lai phun tete mu simok tam pak lai ca khan pakhatnak ca kan tuimi cu na, na pasal ka hawikom ṭha bik ah na neih kho maw Na nupi kha hawikom ṭhabik ah naa neih kho ma? Ka i ruat. Cu pakhatnak Bawi Khrih min chim ka duh. Cun kan fale kong ka chim ta rih lai. Kan fale zong he atu chan cu ka ti. Kan nule khan Facebook te ah tlawmpal ca ka ṭial le kan ral ṭihnung ka ti le Zeiko thlasila ti kha an pah an ruah pah cio la ka ti le kan ral ṭihnung ka ka ṭial la phi cu phone ah ka chuah mobile phone chungkhar pumhnak a tuahter kholotu phone balborel a tuahter kholotu cu phone nih zungzal nih zungzal chachia zong a huam ter lo tu tu cu fawn thiam thiam mitku chim loin iter tu cu fawn thiam thiam cha kan phone nei mi man kan thiam lo ahcun ronak lo te phan di chung khat tha sinak a rawk tu cu phone man kan thiam lo mi se bak Bawipa nih fianrak ah pe seh. Nan amen huam ti lo kha. Amen. Duham lo le tuah duh hlah. Australia Australia ni chuah le ah khin thawngtha ka rak chim le pakhat pa a ra le Sapa chungkhar pumhnak kan tuahpiak ve ti le rohrawn ka sawm le ka ti. Ziah na fale pe thlan si ka ti le cu vialte ziah pakhat abau le ka ti le alei cu a hong duh la lo ihnak khan ah phone ri cangmi si le nai ah a nu he ne phomh ciammam le phone ruangah kha Cuhnem ah ka nu nei ka vuak ve a ti le palik ka cholh cang hna lai in tlai hlah seh thong thla hna seh a ti le ka van zuan nawh le ka tlaih hna le ka nu nai chanh dih nan pahnih in thong kan thlak hna la atu phone ka chawnh hna la ti le chawn na rolling lo lo na an fanu nih phone a deh tuk nak ah an zo piang ngai ti lo le chungkhar ai rok dih cang caah a fanu ruang ah nu le pa thong tla bak ti la se rolling lo lo si he chon lo na kan ti ti in pan an kan chon ho chiam mam la kan tlai man le tikhan ka fanu kha an cawnpiak ti kha na khan kan i chawn ti hna lo ti atu ila har um ko lai ti amak hi ka ti kha ruat lo kan rammi lo vialte khrifa khrifa tha in chungkhar sinak a neih tel lo tu cu phone bak a si nungan khan hau nan si bak ko su Baibal rel loin phone zoh zungzal. Chungkhar pumhnak buai loin phone zoh zungzal. Cachia zuam ti loin phone de zungzal. Khrihfa an lomi chungkhar silak a fawi lo te. Kha rut law. Ruah hau cu. Australia ṭhiamṭhiam ah nitlak lei ah pum an ka sawm la chungkhar pumnak rawl ei hlan ah rawl ei hnu ah matla camnak kan tuah lai rawl ei hlan ah ti ka hal hna le a ei hlan ah si ko seh ei nui pum kan nok se sol lan ti le kha ban tu ne si kan ti le an fanu ku ik inak har ik than su an va au le ai satlan ka so mi lak lo tu la kamari lo rang ha ku ti so tlawmpal kan hah va au cong kan tlai sual lang ti an lau ṭhan le a dih deuh rih lo a rak lawh tuk le hngak rih ti so kei miphun dang ka si le ai hngak ti hlah si ka ti hngak ti hlah si kha tu le va zoh ve ko sek ka ti keimah nawl in va lu ka som duh ti lo le sukhar phumnak kan tuah le kan tuah lo hang chuak ve le zei ko thal zoh mi si ka ti le Korea zatlan pawl password password ai pehmi kha hrelh ka siang lo le eh, kan in tuah ta cang kha ka ti ram thum mak nai o uang la o le men o ram sari na kawan ram long ku er ko si hallelujah hallelujah ram thum nak chungkhar khi fai timi mi no via ti an kal len ning ya ti anung chu A khiti ning te i ka fale va ṭhan ding khi a ṭi in ka ṭih cu kei cu. Ka hawipa Thang Chum nih sano a hawi. Awṭi le America hna aw hin hmu ko le kan hong phanhmi hi kan i chuah sual cang ti. Kan fale vialte he ram ah paih dih ding ah kan phan cang ko hui ti. a hmaan pah dengmang daw o kha a hmaan bak nan ti ko kha babal fiana kan pe se kan lai rampi zong hi o khrih kan theya sun o an nuam cemmi ram si ko we hallelujah Jesuh a boinak ram lawng a nuam Jesuh boi leng tu lo khrih fa chung khar dir sa nu le pa pum kana fa la lo tlau di A tuah hi kan sasi nih inntang man ka luhpi le kan pharh ka te kha kan nih kan fa vialte hi tite hin san school kan sawm piak hna a dih tikah nu le pa an lawi pi hna a va sung lawi o a ṭha tak tak ka timi si kan ram ah san school kan kai ning hi thai te oi hla kan kai pi hna le zabi pum ah kan fale kan i pumpi ti hna lo le cu kora an vak vuan an tlau dih lo tlau lak si ka than tlang ah khin sama nu tha kan thei lai sama nu tha sama tha cer kha a pasal pu sang mung ke ka kawi sale a ka ti mi cu sano ti lo hoi ka ti Buvaai ka dum vialte ka theitlai le ka nga vialte cu a nonnok a hrawk dih tu cu bawi pani thawhṭhan ni bum karah ngakchia lawng te nih a hrawh dih cang ati. Nuno pa biakinn pan lio ah fare cu lohtlang hram an thok cang. Hi Khrihfabu hruai ning ah ai dawh Bawipa nih chuah piak si lengmang hna seh. Hallelujah! Kha ding bak kha dawh si cu. Kha ding bak ka si. Cucaah ram thumnak te hna kan fana ran tlon len ning khi ti anung an lung mi tam tuk. Pathian themi cu an lung ve ko he um cu he. Zakata som riat cu ka zum hna lo. O zakata som kuak ti la se. Zaka som kwa so amin amin men men Khrihfa chungkhar si i fale vial tiri bia kan panh ti lo i duhnak hmunpawah va vai di Pathian thei ti lo ti kan man laimi kan tuan me dong thei ko lai ka ti kha far zong i ruah kan hau cu mu Oikhat cu Malay thawngṭha kan chim lio hin singer pawl pathum nih an ka zulh le pa pakhat he anmah nawlte khan kan in zul ti ka zul ko ca ka ti le aw ṭha tuk pakhat nute cu tite khin pa pahnih ihnak ka pek hna nu pathum ihnak ka pek hna keidang te ka it zan ah ka zun chuak le ka tho le ka zoh hna le nu pawl ihnak kha a ceu peng a si me cek pel ha ti a thli tian ka zo cu singer su do tim tiang in video dek hor dek su se sara tua allow ding allow a bu zong lo dia sapa zeiti na de mi ka mu ni Ka hngalh dih. Tha i zar ril hlasak tim ti hlah. Sa ti hlah. Na hla zong ah a nung pek la lo bantuk minung hi. Bible cun a hmai sem na thu peng sang lai ka ti. Minung hi o a leng le sung khan lo lo chu ei. Wa bari fiana ka pe se. Hlasak thiam ngang o that ngang zong ah ina phone ri mi kan tor thiam thiam chu. Nan cun tel la ti kan zum hna lo. Babarai fianha kan pe seh. Hallelujah! Khrihfa nun he aw a tak dawh si cu chung lei dawh si cu kha Khrihfa luam chungkhar dawh si kan duh hi chungkhar pumhnak a tuah kho ti lomi Khrihfa chungkhar Bible zong a rel huam ti lomi Khrihfa chungkhar na sia cun mi vansia na si kanmah ngak ṭah chungkhar hi kan si nain pathian dawtnak in kan i nuam ko kan i lawm ko ralzam zongah lawmh hallelujah hallelujah mi takte dor zong i lawmh ṭhiamṭhiam nunnak le lawmhnak tak petu hi aw bawipa lawng si hallelujah hallelujah an nuammi chungkhar si a ropui tuk e nai ah kan sa si anu pi puan zar mi pil le ka zau le chu ah bia sim da ngai peng ila a fio ter pet kai nom tuk mi cho e solomon nu kimu kan sa si nu pi hi a timi cu kan pa he ramdang kan kal tal tik hen aw ti a tangah kai dor bak ti a biak a zeihmanh ka il lo ti angkilan hi i ruk ding thil thuam zong hi ma hi ruk ma ruk a ti me bak kha ka lungtlin deuh lo zong ah kai ruk ti

Puai palh supar ah co seh. A fale ka hmuh hna le an nu le pa ma hian an um ning an kun ning an chawt ning ka zoh hna le hi siam mam te Khrihfa an chung khar cawn piok cawn awk tam tuk le hman thlak tam tuk be ka hmu hi ka ti a nuam i chungkhar na rin ṭhan na rin ṭhan lo ahcun BAMA awng hman law nai nuam bal lai lo BAMA ah nuamnak um lo ṭai le ka zong ah nuamnak um lo Khrih lawnglawng ah nuamnak um hallelujah hallelujah vulei tham tham cu kaltak ding vulei chuahtak ding vawlei zei pipa rawh faktu rawh ding si lo Khrih Jesuh na i an nuammi chungkhar a biapi cem Baibal fian nak an pe ko seh kha dawtmi hna kha kha tlang pin ka van chim ta Thah! Atu cu vei ka sim ta la mu. Pa le kong seh ka sim ta lai. Kha phungthluk bia dal kul a me pasarih te hi ka rel ta la. Kha Phungthluk bia dal kul a mi pasarih. Kha nan ka zulh lai zang farak ten phungthluk bia dal kul tio a me pasarih mi pa cu a nunning kha a din i a ṭhat ahcun a hnu i a tefa hna cu thluachuakmi an si kha pa hi ingṭhong usi pa khan biapit ning hi mu mipa cu a nunning a din i ṭhat si ahcun te a nu i a tefa hna cu thluachuakmi si bak ti si mu kan falei thluachuah hmuh cu kan duh bak ka fanu ka fapa thluachuah set i kan duh bak asinaten an hmuh khawh thlu lonak cu pa le ruang dawh si cu pa le rokhrawl tuk lih chim tuk din pa ei pa zuk pa mawm pa tina cun fa thluachuah hmuh awk ṭha lo cu Pa na kan biapit ning hi mu. Na tlonlen ning ṭhat lo tuk ahcun na fa caah thluachuah mu nak tim hlah. Ma bala duh lo. Bawipa ka fata ka ra on ter bi on ter cucu siter ka ka siter thluachuah mu ter na duh ahcun langmah i ralring pa la ing ṭhawng u si mu hi bawipa ṭih bak ri nak rin ṭha na si ahcun na far sawh hmu ko lai hallelujah na ziaza a zoh ca na fa ca sawh mu tlak na si maw si hlah na si maw si hlah langmah check mah i pathian nu um hleng ve ṭung lo si lo maw lihchim pa rawl pa hakkau pa duh pa ui tlon pa fale vial thla chuah mung du ter peng ṭung a ngah lo nangmah a mu ṭi mi si Fale hi aw, pale kan biapi tak hi aw. Kan fapa Rolian cung khi zurak ding bak cu mu. Ale saling ah hin ṭhantlang Asia crusade ka tu ala pul pucung i kau saling ah ka fapa kha biak in leng ah zuri lar au peng ve chu. ka au saling a hofa me si phung chim lo chiti leng au peng chu ka ti le an van ka le sapa na fapa sin ka ti asi ka fapa ro lian chung fa pa se ali ta tak thluak that tak si ve su nan arit bu pin i tol le a rim zong celh duh si lo nan bawipa amah ka fapa hi thlacam nun nei dingin na ka pekmi si ko huteh ti peng ve le ai hngil hnu ah hin bawipa nangmah ka thlen piak ko thlarau thianghlim ka thlen piak ko mali an rian tuan tu mi ropui ka duh peng ve ko hi o bawipa dukun kan pe ko ka cawn piak peng ko si peng ning la phomh bai rua peng ning la si kho lo cu Minung thleng kho cu cu thiang thlarau si. Hallelujah. Hallelujah. Na fa nangmah nih thlen ti hlah. Na thleng kho lai lo. Minung cu thleng kho kan si lo te. Minung ah ṭhatnak um lo te. Ṭhat kai tim ah ka sual chinchin e. Thil ṭha tuah khawhnak zei ka ngei lo, Bawipa tel lo i ṭhat timh, zei santlaihnak um lo. Maw Bawipa, nang lawng ka ṭhatnak na si. Hallelujah! Ṭhattertu cu Pathian lawng a si. Hallelujah! Na fa kha aw, na fimnak ṭhatter tim hlah. A sual chin lengmang men lai. ti kan thla ka sam pi vi le sau lak te to thla ka sam ve so awang piang thar cia mam le ka vai lop ning ka vai lop ning ka pa na ka ne kan zul chang lai ti ka thlau lengmang zo ka thlau kho lo ngak tra zo khan sun zo khan kho lai lo ngak tra zo khan zo har tuk Foimi sung na zoh khenh kho lai lo. Ka phaih lengmang zong ka pa ka phaih hla. Zumhnak tin tan kum hi vialte na kal kai pi cang na ka lung tliang tuk sang he. Atu cu kalayo ngak tra bawipa na pek ve sang le. Ngak tra siang te le ve sang le. Keimana kan ngak tra a dawt deuh khawh sang hna tu cu. Hallelujah. Ka vai lom ning hi. Ka vai lom ning hi. Na fa na cawnpiak hau lomi kha na fimnak in cawnpiak tim hlah. A nuammi chungkhar a ser khotu cu thiang thlarau a si. Hallelujah! A ih nu te kha lucung kuchuan te thlacam piak peng. Ar khuar a thawh ah khan a lucung kuchuan te thlacam piak. Thleng tu cu thiang thlarau si te lai. Kan i Laimi te khan kan tuak ti lo le thin han thin to in kan la lo maw i vuak i phomh i hro cer kan kal pe la khan i khan an sual chin lo mang thin hang chin lo mang Bawi fian la kan pe se hallelujah pa hi kan be pi ko chungkhar alu kan si chu mu Thinfual hauh, Khrih Jesuh, thinlung put herh ning, thinfual, thinsau, thlacam nun herh ning, ha vialte keimah hmuh tawk ah Laimi chungkhar hi a min Khrihfa sok an si le a nomh lonak bik cu nu le pa chambaunak ai tel bak. Bawifian rak ka pek ko seh. Baibal bia kan cawnpiak kho hna lo. Thlacam nun in kan cawnpiak kho hna lo. Chungkhar pumhnak in kan ṭhanpi kho hna lo. Ngah lo. Ha, a ruah house, oh. Ruah house, oh. Mipa cu a nun chungah a tuahsernak a ṭhati Bawipa a ṭih ahcun a fale a tuufa ca thluachuam ko lai a ti sahin zudin pa Bawipa ka fa thlor van chuah ti pa nan ka sak lo maw Pathian na duh paoh nan, nan fial cu na duh paoh Pathian ka rian fial hlah amah duhning tein kal ku Pathian cu hallelujah na duhning khan Pathian kha tlamtlinter tim hlah anga lo laimi thlang an cam ning reng reng do Pathian do fial chuk fial cho kan ruo su Pathian ai ai ai na duh thong kan rian na fial ni khi zak lo kan si pa o he bo bar fial na ka pe ko se ma idin chu ma ilai boipa ka fata ra on ter van onter awk ai ai ai a sung la awk la lo bawipa nih fian a kan pe se ti khan um hla ca thla kan cam ning ka ngai tawn han dawk a si wang mi tam tuk su kai su pathian he do du pon rian le fian le amma duh ning salo ka don na duh ning khan tlim ter peng na tim su anga lo ti kan se lo Bawipa na duh na bang si ko seh ti lai chim pah lengmang u. Mangri fiannak ka pe ko seh. Hallelujah! Hakha pa pawl i ralrin ding si. Kha a tam tuk la le ti ke sau tuk chim ka hmak to sual le sau tuk ai la sual in nu pa kong ka chim ta la o. Tuukar hrawng nu pawl ziaza he doh seh ka set lo cu. Ai ai ai ai ai kan lai thuam thil an cawngia ning le ai ai ai ai ka siwang tuk cang le tu hi cu nai kha online phung chim ma ka fial ve le van thil thuam van lei thil thuam le Khrih thilthuam le vawlei thilthuam kong ka chim le hihi nu pawl kong in ka chim ta la aw nu pawl kan thuam tu ka ruan tu ka si wang kai su nan luan tuk cang la aw kan ti ko hna la aw ka zul u Timote kuat khat ti u aran pahnih amhe pakua nu zong aza tawk le adawh tawk in i thuam na se ti ka duh an sam kha a hlei a hluat in i tuah na hlah se sui hlawn le lungvar hlawn le hniphuan man sang tutuk in i ṭam hna hlah seh. Hallelujah. Hallelujah. Nan thuam duh lawmmam hi daw. Laimi vawlei cung i kan thawm, kan thuam, kan co ngianing le. Kha thil hal kai tim pa hi zulri o pita kuat khat ti o dal thumnak a hme pathum cubantuk thiam thiam in nu nih nalva le kha an nawl nan ngaih hna awk a si cuti nan tu ahcun nan wa le lak i Pathian bia zum lomi hna nih khan kha ka zul viar u nan ziaza a ṭhami thawng cun Pathian bia cu an zumh lai kha a mel pathum lenglei ṭamnak nan sam phiar ning te hna nan sam kirter ning te hna nan thin an hlawn hlah te hna nan thil nan thuam te hna ah khan nan i dawhnak cu a um awk a si lo nan i dawhnak cu nan chungmuru ah a um awk a si hi nan chungmuru ti hi a si deuh lo chung lei nan minung Khrih nunnak ah mu Kan i dawhnak hi minung a dawhnak um lo, Khrih lawng ai daw. Kan chung ummi Khrih nun tuah khan dawh, nan dawhnak cu a si awk a si. Lenglei ṭamnak thil thuam vialte khan um awk a si lo ti. Bawi Parai bia thawng chuah piak seh. Hallelujah! Hi chim peng ka duh kei cu. Kan lai thil hi ka doh bak lo. A ṭha ko. Asinain atu a kal laimi nih kan Chinmi nih a bik in Halkha Thlangtlang nih vulei pumpi ah kan lai thil kan co ngial kan tuan tam ning cu ka lungtling ti lo kei cu a luan tuk nai ka van rel le zun khat a daw dollar thong nga thong sal an ti cang so an vai phor ho le vulei cungah an lai thurma an fak bik an ti so Sifak cemtum i thuam fak bik. Nan thil ṭhin zohman u nu pawl, a hlan ah ta ei tang ni kha nan lak le nan ṭang nan ben nan hawh nan ben viang la tin ni. Zo awk ṭhalo nan nan filfok viang si. Nanmah skai remdom nan thil ah kan nule ah kham pati crusade kan tuan leo ah single pahnih nan ka zulh ve le pakhat nu thuam ka lung tla tu ti lo hong lik ka ti le zei thla sa party na thuam nai ruk ni hi danga a hla na kan lai thuam pai tang thuam ni simi kha danga a tu na tang le ni leng le ben pet le hi ni tin me sik le ka pa ka the ve lo thi su nan lung lok tliak ti lo yo Laimi thuam kan duh ning la America ram ah pakna chungkhar cu an pa nih ka chim le kan nu lai thil cang hi cu ti zun kul zu som thum phan cang lo ti lai lei inte na tlum ti la lo ti cucu lai thil thuam lo ti a si Ka dawtmi hna Lai miphun, lenglei dawhnak man na uar zungzal ko rih lai. Chunglei dawhnak biapi hallelujah! Hallelujah! Nu pawl thi ko sih. Lenglei nan camnak nan samkir tel thulh ning te hna le a ti sih. Ka tu lo. Na ṭap ning ah na na ri dawhnak cu um ding a si lo. Thil man fak tuk tuk zong ri thuam hlah. Suihlawn, lungvar, chopale ti kha kawl ba bol nih cun. Kha pawl vialte khan ṭap hlah u. Bawipa nih fianhnak kan pe seh. Khrihfa ṭha in chungkhar hi aw vawlei nunnak i strategy santer a si lo cu sifak cem ṭung laimi thuam duh cem ṭung nan thil hak pa maw lu pawl oh, na man hak tu pa pawl hak ding nan si pa pawl nan tial deuh tu hi sa chi zong tial ko hu ve ni na lai thuam ka soi lo ke zong pakhat te su ka nei ve ko pakhat te ka nei ve le ai ka phil la ka bang la su si ko Asinain kan luam bak. Facebook ka ulaw a zei paoh hmai ni thum ahcun lai thuam lawng te si ula. Cu cu thoi e kha thoi e. Sungtin thoi hniang hniang thoi e. Sungtin thoi zong cu amah ta si tung lum e. Hniang hniang zong amah ta si lo ka kha. Nan bun sol lo si ko cu. Cu thoi kha thoi ke ka thei cawk ti lo. A tam tuk le feibu a khatmi cu lai thuam lawngte cawlianak si so. Amban nan cawngia dih nan tuah dih. Asiate ka dawt na. Khrih in te nai thuam maw? Khrih thuam dawh te in te nai thuam maw? Hallelujah. Hallelujah. Khrih in te nai thuam na tak maw? Ram thumnak vialte khi te. Khrih nun thuam maw? Chunglei nun dawhte, Khrih nun dawhte kha a leng ah a hong lang maw? Galati pathum kul a si rel zeiti? Khrih Jesuh in nan i thuam. Rom lei thum ah zeiti ṭhan rih? Khrih Jesuh ni thuam u. Hallelujah. Hallelujah. Khrihfa chungkhar ṭhal tak cu aw an thuam i aw lai thuam si lo. Khrih thuam si kaw, lai thuam ka doh lo. Weapon sponsor ko seh. Ah, nu pawl ai merang thapa le kai lawm tuk. Hallelujah! Hmm. Kai pumnak chart vialte le khan nan mar cha thi lai thuam a tlawm cem si hi. ka vai lawm dah micheu kha chat lebang cu ka ni nu tung pipi hi khi action song piah tawn le hi lam le ai ai action song bang hna i ai khi khi khi zei nan ti ma ṭhihni nan ti ma ai ṭhihni he vei he pluan sen he an van lam an thiam khawh ning cu sa Hranglawng nih khan nongmang khi hna pawl khi hlawn dawh thang ko an lo. an chungah Khrih nun ṭung lo. Khrih i thawm leng ṭung lo i aw. Lai thuam cung i kha lo sang si tu hi.

Ai kan i zuammi hi aw, kan i zuammi hi aw. Ka dawtmi hna, Khrihfa chungkhar ṭha kan si tak mutu hi silah me. Lenglei thuam ṭamnak hi khah. Bizu tlum lo i lai thil thuam tuah. Siti hlui si hlawn vial te zong hi tlum cawk lo i tuah. Kha kemak ti ram ti la u Hika nuleih le pakhat te vun ko. Pathum panga tlar duh hlah. A rit lam a rit. Hi hin para kan tlar, hin para kan tlar, hin para kan tlar. Ka dok dom ti la ka kha, phor hlo si kha. Bobra fiara ka pe se. Hallelujah! Nan sui thi zong kha o, a chungah nok nok ko u. A leng a chuah thul hla u. Hi nupa cu nan khun cuam ah cang hi. Oh, nan, nan, nan ka fial fom cu to. Kei ka chimnak power cu khapeng ka si ko lai. Hallelujah! Sui thiah leng i chuah thul. Sika zong tumbu zong pakhat te i tun ko her lo cu thlai thum thlai li ka tuah dur hlah nan la kholam re thei si lon le ngun lon khan i ṭam hlah u man fa fa khan i ṭam lo bible a si hallelujah ruatu lo kan kutdong hlonh le kan ṭhi le kan hlawl kan rawh an dah Khrih Jesuh thuam nei huaha ṭung lo si lo maw Laimi tiin ma kan caan dongh ruangmang te la vulei caan dongh tiang a laimi hi Jesuh Khrih thuam buaipi lo in maw vulei thuam lawng kan buaipi zungzal lai Bawipa nih fianrang kan pe seh. Hallelujah! Ni thi thi ni he reng reng i sang san te hong pia kha ai do ha mo atu kan luan do kan luan do rua hao a leng do nak rum ra in ngai mi kan thang la ti phalum sang Khrihfa ca chung si ah chungmiru lei si. Hallelujah! Hallelujah! Sui kun dang hrol pahra lei si law pakua kha so ramui caan ha pe deuh ko. Camping caan ah hmang ko. Hallelujah! Nu kun dong lam a rit. Biaknak ka pe ko seh. Hallelujah. Nan amen tete cu ee. Ka lu le ka bak lo. Ka chimmi oh na hngalh te lai, na hngalh te lai. Bawipa na ka dawt le somni le kumli thongthra ka chim ve cang le. Pulpit zali zali rang lo hi ka chim ve cang le. kan ka sin in kan sin in kan hngal tuk le lai mi nih kan buaipi mi cu chung lei khrih nun ziaza kan buaipi lo leng lei tamnak lo pe kan buaipi mi ka ka si wang mi si bawipa nih super zo ko se hallelujah kha kan do tung na su nu paul kan i do nak hi kan chaw um ko se nanmah khrihfabu kai kan dok kai lawm tuk ee nan sam hrim hi a ciang kuang tuk hallelujah eh thlan tlang ram that lio khan kan kan pangpar du ma video na thlan hal ee pakhat pa sam cu hihin a rang hihin a sen hihin a nak hin a pawl video ri zei ciam mam le ka fapa te hong choi le pa pa pa pa ka ṭih tuk ti le zei ti kan duba hong le zei thla khochia se rua ti a ke pa zong cu ka va kal le pa pa khi ti le Eh, kai thawh la ke cheu kan ti cu. E ka nau hang ta ne ka ti la hong la tlangwal. Ase inam no tu mun lan hol la sal man ne ne lo si. Na sam ma troi man ro lo ti ka ti. Lai mi kan sam na yo zong sam ngal sam bom sam. Cho ding kan um chang chu. Bawi bal fial kan pe seh. Hallelujah! Tha te ruat. Khrihfa chung khar tha cu aw chunglei dawh si aw lenglei si lo dawh aw Hallelujah nu pawl thil hak tuk cang le salom bang ka cu thiah ti hlah uh nan ti ka thei ko si he nan ti sin le keima ten kai hau la le ka thia u khei ti ko la tu a sin kan dawt tuk hna sin Khrihfa chungkhar ṭha si hi lenglei thuam in dawi hlah u kan zong khi nan siahnak kan sim cu Pu Sang Bel a ka thihtak cang. Zumnak ah ka hol ṭha. Pu Sang Bel mi hmasa cem si. Kanmah Chin mil kan Lairam ah cun Vengzut mi hmasa cem si. Kum sawm riat tiang thawngṭha chim kho ve le. Kawi fa kan si le kawi ah ka tlaih ve le. Ka le lawm tuk. Zumnak lungmi pa si ve cu. normal hoi ka ti thlan tlang in zia ka reng tuk ti zia nin phor hlo tuk me su ti zia ka ti pakhat nu sui choi ka thin hang tuk ti zia ka ti le la suwa ka tong le alang i te kal ko mi kha ka ri ton lai ah ti khin kal ti thi zia ti kal kai ka ti le ka sui thia hu lau ti pe phan su ti Na sui thia lakmi kha Khrihfa nun dawhnak si lo. Na ṭa chungah chiaziar ko. Bawibar i fian kan pe seh. Hallelujah. Sui thi panga nei le pakhat ti oi ko. Adang si thikung siak um he si me. Lenglei dawhnak khi Khrihfa dawhnak si lo ee. Phorhlawt tu a lang ee. Khrih a lang lo ee. Hallelujah! Hallelujah! Khrih a lang lo. Ngiakṭai hna hi ka doh lo kai ṭheih tawn ko keimah zong. Tuchun hna hi vei ah kai ṭheih kala ka ti ve le pakhat te ka dei le ka leimi ka leimi ma ka chiah ta. Kawl le le ma cu ai an li ning khitluk li ni nek ṭai ni ṭai kho he na um phung an chim le man thal lawng ti kha ai mah la ma har nak pe ka ti ah Si ko hrian dong law phu ka sim tawn nak ah khin kha na li bia ka nek trai ṭe loin thong sim nga maw ka ti hna le ngam he te an ti le van chat ka ti American bel zeng Israel tho deu le sa lo ṭai ve ko a vei o mi upat nak a sepa ve ro kan ti e simo simo ka ti nong e bo tha so kai se lok la si ko si Laimi kan design le kan thuam thil zong hi daw a hlei luat tiang khin da um um kan hman cu a za tawk tem ko eh hallelujah hallelujah baba ri fian na kan pe di se leng lei mon khial la chung lein khrifa nun hi khrifa chung khar hi a chim ka kha ke he caan ka thei lo la khi a sak tuk sual cu ngai thiam la mu eh a za pa theu la ti ka zum ko tu he ka zo ka zo na hin mak do si lo khin ka ti la tu he hallelujah kan do tuk na kan do tuk kha hi ka sim la ka tv vialte tlap khat din ba bol lo tel pa pa ka ti la lo Pakhat te chim ka duhmi cu nu pawl hi arin kan pek pah ko hna mu. Bible ah hin hmursau ti oithum ṭial cu phungthluk bia kan lai Bible hin cun mu phungthluk bia hmursau a ṭial. Nu pawl mi hmursau kong kha ṭial cu tampi ka chim lak ti lo cu ka chim ti la lo. Rengkun ah khin miut rakung ah khat cu chu nu pum ah khin Dr. Lian Bik khi thorhlsim ding si le ka va ka va lut ve le e ka hmu le a hong le sar hong ka chong hi nang hong as na son la ti lai song la na ti mi ta sim ko ti ka du lo le a hong dir la sei ti tu zan lei thong tha ka sim ding a topic a tlang ka tar du mi cu Ngur sau ti si lai ti. A chim la mi ra kung nu bu nu pawi vialte ran mu ra sau ne. Bible nan rel lo ning le mi kong chai nan mu ra sau ning kong ka set lo le mu sau ti mi ka chim la ti. Atu tiang ka phil ka diary ka tial ve. Zeruang ah nu kan se cu Biakinn i lamca emem i hmun kip ah hmur hrau sem kan tor cu. Ni innpa va leng tuk hlah ti, huthul bia, va leng tuk hlah, an huat la an sim sual lai ti. nu i kan pianthar hnu ah chungkhar Khrihfa chungkhar luam ṭha singlei khel loin holh duh ngul sami kong sai kan khat cu thlantlang ah khin atu cah kan thih tak cang a lu par in thi cang

a hmun phiar cu ka lak a chuh hi cu fak cun a vuak ka ti fa ning hngal te fa chuak sual te zeithla si tiang ning hngal a chuah sual ka ti ka ti kor dur te a khuai ko ti cu e ziah zeitin

Hallelujah sau cem. Amen tam cem. Lam lam zia ze sari na yin ti ti. Kei cu ka thar kho ba hi ban tuk pial thar cu ka ṭi tuk ti. Kai thola an ka som na loin thu chukhar pum nak an tuah ta la ka ti. i an ti ve ko an thu an lu kha na hlin ṭhanak sau cang maw a ti kum kuna kum li si cang a ti kum kuna kum li hrin ṭhan mi kha tikkor kha a pathian ai siah pek rih so kha ruangah a fa kha thah ding ko si kai thawh le e na falu te nih na tikor dur a thla ke a kuai mi kha bawipa nih an dawt tuk le piang thar i tikor hom pe cu an ti le dawho a tlang a kuai ter cu a si pek la lo a ti hoi so nu paul nu paul nu paul pian tham nu a thli te mho zu pa mho pa de pa khai pa Ei, ei, ei, kan tor hi aw. Nan i sun nan um lang latis ka zum lo. Nan um hmanh ah pasarih hrawng an um dawh nan si. Kan daw tuk lo eh, kan daw tuk lo eh. Hallelujah! Kan nu hi a pian thar ning hi bantuk pian thar sia sun, kei su ka ṭi. Kan nu le a ka phen bak ti ko si. An lengkhawm tawn le lo in thei lo ti. Lo in thei lo ti. Keimah an pa he biaruahsan kan nei bal lo ti. Kha khaman tuk nu piangthar hna kha khi Khrihfa ṭha chungkhar a si ti lo cu. Bawipa nih fiannak kan pek seh. Hallelujah! Piangthar nupi cu a pasal ca hawikom ṭha cem si lai. Bawmtu ṭha bik a si lai. Hallelujah! Atu kan lu hi ka dawt tuknak cu, kupat tuknak cu. Ngakṭah rian ṭuan kan si le Zeitluk i thawngthachim ka van ka som i ka va khar vialte kha hi mino te nih hin kan fale vialte Pathian donak tein a rak zoh kha ṭhip ṭhep peng na bian ka halmi cu sang lo ti phu sin ra peng tin me na ra khi vialte tin men an tuah na an ti kan nu he bawipa nih rian ṭuan hawi kong ṭha bik a pek mi si cu Hallelujah! Hallelujah! Bawmtu le hawikom ṭhami ka Evi i kha serpiak mi si. Nu pawl nan pasal sa bawmtu nan si maw? Bawmtu nan si maw? Hawikom ṭha nan si maw? Thlah, kan in hak ta la maw? Kha, bia ka chung ahcun fawl kha, vedi kan ti kan ti dol kha mu. Kha, zo. Bia kan chung i fawn lu ahcun suasui foi te cu, LEF kan kho bia, a hriang chang ah, an kan tlar le, pakhat pa kan khawi pa nih thu thawnghrang sim sin le a phone ring ciammam la a phit kho ti la mu la a za a zak tang a sia la a a to ko a si la noi kan luk khit cho ko kha ti khan ru ha pa su mu Khah, ka chim ding nawn ka philter cang khah. Nanmah ruangah si cu. Kha, za u law. Lo tuk hlah cu. Kha, ka upat tukmi sa sa ci Reverend Dr. Ral Buai ang thi ta sang kha mu. Saral bawi kha rianṭantu upat a ṭha ti ka theih ve le a nun lio ah Laitlang phanh phate kha kei thawngṭha ka chim ka si le a rang a rangtu hruaitu ka si zungzal. Ziaphano nangmah hna i cu peng ti a thlarau ram ah mi masa kan pale nan si le kan upat cate ke ka ngakchia cate ti a rang hi ka hruai piak peng tawn.

Palo kei ka van thatcemnak cu ti. Bawipa nih nupi tha tu a pek e zeitin ka ti. Khua tlawn kai thok bakin ka sa rol ul ar ka thok ve ti. Hallelujah. Atu zat nih rau la le zat nih khual ka tlawn chung vialte kha rol rol ul peng ko lai ti. ka tlun bang in ral ulnak program kha a dih tala amak ve la ti pa upa dampen va kal kha thawngtha va chim ka si tawk te na hnu lei te an kan cep pek peng lai a ka ti zungzal le ti hallelujah hallelujah kan nupi na i nan pasal la caah bawm tu thabik na si ding si hoi kom thabik nan si ding si ka kawipa reverend lian lian hre khi atu dalas a um cang khi kan nule zong ka va kal le kan vai tong le an lu kong tha ten ka hal peng ko ri an nu zizi kan ti le sung zi khi mu an pa hi pulpicu thong tha chim ai thok bakin an nu khi akil te na hmu lo nak na khubri thla rak sam peng bawipa kan pa thawng ṭha semi thlarau in bia nunter ko nunter ko a sam peng cu han tuk an si cu cucaah rian kan ṭuan ah kipa hen kan nupi zong i bawmtu ṭha bik si ding a si

Khakha kan van ham thawk sarih kha kan dawt tuk hna kan dawt tuk hna cucaah Khrihfa chungkhar si dingah biapikmi cu nupi le nih pasal le nih ka nupi le ka pasal hi ka hawikom ṭha le bawmtu ṭha bak ah Bawipa rak pekmi si ti kha i tlaih bak u. Pabrik fian kan pet seh. Nu hna nih kan i dawhnak hi kan sam le kan hlawn le kan thil kan thuam singur ah a si sual maw? Chunglei muru Khrih nuna khan lang bak seh. Ti mai thak u si. Nu pawl kan sa hna. Nu pawl Bible rel dai thlang la u. Pakate ka chim ta lai. Lunglei ah Aizawl i thong thang rak sim selen khin Dr. Sang kung thi chang kamu. a ila khin ka rak riak bal le pengin hawikom ṭhang an si ve le Dr. Sang Ku khi Aizawl ah Sekhan a phun le a Sekhan zong a thlak a va cam Sekhan a kal lai fa te an lu kha hniang hniang kha bia sah peng ka riang niang tuchun cu hi bible cang thum te na rak bahat la mu ti le bible cha bai hat ni ka cang thum peng tu piak kha tuchun na rak bahat la le zan le ke kho lo ti na ka rel piak te la o ti aba sung loi ve o aba sung loi ve o ka ti ai la zar khat ka cham le ni khata bible cang thum peng rak bahat Zanlei hong lawi le kha hliam to hong le le ka ti le an lu kha hong palh ten kha van rel ne a ti pathum rel bia hallelujah hallelujah kan nu le paul sa di baba nan thiam ha tu hi thi tiang i Johan pathum le ruk long thiam paul kan la raba kan tap tu thabat chungkhar kan travel la a nuami chungkhar cu bible ah a ṭhang lai hallelujah hallelujah bible ah a ṭhang lai atu ka fa judah ai kum ria sala ni ni ka pup ai ngai tuk le te khu tuk le a uan van ni khan a um pi le tu hi kan ga ka fa la dang hel um pi ta le ni kha in kan ha tang na ka fa judah kha kum nga kum kum ri a si zan i lai fate kha pakhat pakhat i hruai thlacam pumhnak kha tuah a si le amah sa khin ninga ni pa u si hate kha ai ngaih tuk a san te kha ni chon ning li zan po bible sa ai lak ve le are la tlawm pa te song piang ven hal te kha la tu ala cu hmanh ah ka lawmhnak a sang tuk cu hallelujah hallelujah thawngtha timi ah ka fa bi e ong e motor song e train nei ti thawngtha si lo thawngtha cu ka fa piang thar hallelujah ka fanu piang thar kan nu bible ri ti oh thawngtha si bor phian lang pe ko seh Kha Baibal in kan ṭhang hna lai mu. Kha pahnihnak kan chim duh. Pathumnak, fale kan cawnpiak tik hna ah lungtawi tuk si loin thlacamnak le Baibal cawnpiak a ṭha sem ko. Hallelujah. Hallelujah. Faru pa zong sa kan duh hna. Phone tim le khomang tiang a tlekmi minung zeitik minung nan si la lo. nan hrul vialte la zero american o ti le hak se te mit mit ben te pum linga te le ben di zian na fa te atar mo ti okin ziare bun de mit ben te su foran dek tuk sang le thau kho ti na lo le thau chi chet le pali kau na la ti peng si so Parik au le thongthlak ni so so nu le pa kha. Khi bantuk ram chan ngai khi a khei tio kei si. Hallelujah. Na fa kha Bible in thantar tim bak. Tu tara hi Bible level kan phot la kai lom tuk ri kai lom tuk ri khi. Boy pa ni supara chal ko se. Khabak khate.

Ralei kul ah ka hawinu nih a chim cu Mirang kan holh le Portugal pa nih kan cawnpiak le Mirang pa nih Mirang holh in chim Lai holh in leh peng si le Mirang pa nih Habakuk a kan cu vial cu vial van kau ti le kan Lai pastor pa nih a kau la a thlaripi chuak vial Atlang in ka zaangfang tuk le sapa catlap lambar civil sala kha ka van ti le a ningza a celh lo ning hi ka chimh bu ma cun catlap lambar lo cu a tha thil a kawl kho ti lo ti hon Bible bia a rum lomi chungkhar cu Khrihfa chungkhar ṭha si kho lo. Babar fian ang pe sa. Thara rual cu Pathian bia me si cu. Thlarau rawl cu Pathian bia a si cu. Hallelujah! Hallelujah! A bia in ṭhanter lo. Nupi zong ṭhanter ding, far zong ṭhanter ding. Ma zong ṭhanter ding. I lai ah Bible caang hnih thum tal rel ta lo i zungzal ah zuntim na si khawh bal lai. Phone lawng ah tlang kawm zungzal. ṭim ah fawriha tla kawm arkhuang thawh i fawriha tla kawm peng Khrihfa ṭha ngah lo ngah lo Borafia na ka pe ko seh Hallelujah Hallelujah kha sau tuk la si ko ri so na ka na ka chia te tu ual la lo kha ai lom tatak Tu zingah tlawmpal te Pathian bia kan phuanmi cu Khrihfa chungkhar dirhmun si ding ning le ṭhan ding ning si. Hallelujah. Kha kan ria ce phil hlah si. Nu pawl na pasal kha hawikom ṭhabi ka le ah i ruah law bawmtu ṭhabik zongah nu he pa he i ruat cio u sih. Cucu Baibal nih a kan cawnpiak ning a si ti kha sari selaw Bawipa nih sunparnak vialte lak dih ko seh.